Kynçylyk deňdir mümkinçilik. O nähili beýle bolýar diýmegiňiz ahmal. Salam gadyrdanlar. Bu günki söhbetimiziň temasy şol. Kynçylyk bu mümkinçilik. Albert Eýnşteýn aýdypdyr. Kynçylyk ýok. Kynçylygyň özi mümkinçiligiň Örtgüsi. Kynçylyk, bu mümkinçiligiň ýüzüne ýapylan örtgi. Haçanda siz kynçylygy ýeňseňiz, mümkinçiligi görersiňiz diýipdir. Hemmämize tanyş bir jümle bardyr. Olam Gurbannazar Ezizowyň jümlesi. Gurbannazar näme diýýär? Seni söýüp göz ýetirdim bir zada, kynçylyk ýok, Ejizlik bar dünýäde diýýär. Ine, meniň stolumda duran kalendarda Gurbannazar Ezizow öz mähriban käbesi bilen. Indi men hakykatdan hem kynçylygyň mümkinçilikdigine, kynçylygy ýeňseň mümkinçiligiň açylýandygyna maňa aýdyň göz ýetirmäge mümkinçilik beren Bir hakykat, özem Gurbannazar Ezizowyň maşgalasyna degişli bir hakykat aýdyp beresim gelýär. Hallygözel käbe. Gurbannazar Ezizowyň aýaly, çagalarynyň ejesi, söwer ýary, söýgi hakyndaky hemme owadan goşgular şol zenana ýazylan. Hallygözel gelin otuz bäş ýaşynda ýanýoldaşyny ýitirýär. Dört gyzy bilen özem hamyla, göwreli Ýanýoldaşyny ýitirýär. Gurbannazar Ezizow otuz bäş ýaşynda dünýeden gaýdýar. Özem şygrynda aýdyşy ýaly, Aýazly gün, aýazsyz gün, yssy gün meni gowrup, Gysanynda çölistan agyr ýolda ýadap, Gaşda ysgynym men seni ýatlaýan, Men seni söýýän diýip ýazan şahyr hakykatdanam, Ýolla dünýeden gaýdýar. Bu leýem aýry waka elbetde. Ýöne Gurbannazar Ezizowyň durmuşy, onuň döredijiligi hakynda telefilm döretmek maňa miýesser edipdi. Tas ýigrimi ýyl mundan öň Gurbannazar Ezizowyň özüniň ýaşan öýünde özüniň eken bägüllerini ysgamagym nesip edipdi. Indi esasy tema dolanaýyn. Hallygözel gelin dört çagasy bilen ýetim galansoň, Bäşinji çagasy Serdaram dünýä inýär. Oň adyna ilki Gurbannazar dakýarlar, kakasynyň adyny goýup, ýöne Halygözel käbäniň özüniň maňa beren interwýusynda aýdan ýeri bar. Gülälek Gurbannazar dakdyk diýýär, ýöne günde Gurbannazar meň düýşüme girdi, şondan soň diýýär, onsoň oň adyny üýtgedip Serdar diýip goýduk diýýär. Sebäbi Gurbannazaryň özi Her gyzy dünýä inmäkä çaga garaşýan wagtlar ogluň bolmagyny arzuw edip, oglum bolsady Serdar dakarnik net edipdir şoň üçin aýalynyň düýşüne girende Halim men Serdar dakjakdym diýip giripdir. Onsaň şeýdip dünýä inen çagaň adyny täzeden resmi üýtgedýälerde Serdar diýip goýýalar. Ynha şu suratda Serdar aýal doganlary. Halygözel Käbe, Gurbannazar Ezizowyň mähriban käbesi bar. Gurbannazar Eziz dünýeden gaýdan soň. Indi men sorag beripdim Halygözel gelne. Siz ýokary bilimlimi diýip. Hawa, ýöne men uniwersiteti bäş çagam dünýä inenden soň okadym diýdi. Dört gyz, bir oglan gaýnenesem bar, ýanýoldaşynam ýitiren gelin. Gijeki uniwersitete ýazylýan. Gündizlerine üç ýerde tan süpürji bolup işledim diýdi. Men muny eşdemde, oň gözlerinden syrygan hünjüleri gördüm. Özem şol ýazgymyz Gurbannazar Ezizowyň özüniň öý kitaphanasynda iş otagyndady. Hatda Halygözel käbäniň arkasynda dutaram asylgy durdy. Gülälek diýdi. Sered-ä bulara diýdi. Tekjede kitaplar dur. Şulara düşünmesem, men düşünmesem, çagalam nädip düşünsin? Men sowatly bolmasam, çagalam nädip sowatly bolsun? Kakasynyň ýazan zatlaryna nädip düşünsinler diýip öz-özüme sorag berdim-de, men hökman sowatly bolmaly diýip, gijeki uniwersitete okuwa girdim diýdi. Ynha, kynçylygy mümkinçilige öwren, güýçli zenan. Indi şu söhbetimiň ahyryny Ezizowyň setiri bilen jemläýin. Men näme üçin barýan? Men nirä barýan? Men kim üçin barýan? Men kime barýan? Men siz üçin barýan. Men size barýan. Eger şu posty halan bolsaňyz, Onda laýk goýuň, kommentariýa ýazyň we bir sorag beresim gelýär. Öz pikiriňizi meň bilen paýlaşyň. Gurbannazar Ezizowyň Izraýyl bilen duşuk atly goşgusyny okadyňyzmy? Men Ezizowyň öz käbesine şu soragy berdim. Siz şu goşgyny okadyňyzmy diýemde, Aý, ýatlamasana diýdi. Özem şonda Halla dokalan Gurbannazar Ezisiň şekili bardy, diwara asylgy elini şeý diýip, oglunyň ýüzünden şekiliniň ýüzünden geçirdi. We size soragym şeýle. Ezraýyl bilen duşduk diýen şanynyň manysynda Gurbannazar şeýle diýýär, Sen entek irräk geldiň, biraz eglenip gelmelidiň diýip ýüzlenýär Ezraýyla. Hakykatdanam Juwan wagty. Ajalyň geljegini şahyr duýdumyka? Şu goşgy hakynda nähili pikir edýäňiz? Pikiriňizi paýlaşyň. Sag boluň.